mi pa lawng a theimi Laimi Khrihfa kan um kho men. Kan um kho men. Zei ruangah? Kan nu cu remmi nun in kal kan i tim lengmang nain nun remtu kan neih lo ahcun zeitik hmanh ah aa rep kho bal lo. Aa rep kho lo. Caan tampi ah Khrihfabu nih remmi nun kha

Khrihfa cu mati khan si awk si lo e, hiti khin si awk si e, cuti um awk si e, um awk si e ti lawngte kan simi umtertu ding kan neih lo ahcun um bal lai lo. A lenglei khin a lawhter lai i a chunglei khan a tlauter le maw. Lenglei lo hi cu har lo cu zeimaw zet cu kan thawh khawh cu sibawi he nawh tham tham cu har lo cu

Ka lo ve cu te. Lo ka si ko cu. Amah ka te i ralrin ngaingai a hau. Mah le khengmang te i a zual taktak mi mizaw kan on cit cit a tlung ka lo si. Zeicahtiah ka si lo cu a lo mi lo ka si ka si lo cu. Sibawi ko ka si lo cu sibawi ka lo cu.

Cunglei kan rawl lai, tanglei i chuak ṭhan, kehlei kan rawl lai, orhlei chuak ṭhan. Rawl ṭhaṭha cu zeimaw zet cu a um ve dah, chuak ṭhan lengmang maw? A hngal lo ka ti duhnak si. Sihmanhsehlaw a dang pakhat nih khan a ti. Laiholh ah ka rem lo na si fawn lo nain kaa ziak tuk lo mi cu si hmanhsehlaw ti khi si. Ah, nang cu Khrihfa upa zong na si. Thongtho pa na si sel ti. Tahchunhnak ka kei ti dah si ah. Nang cu na aw zong tha. nungak si zong ah a daw zong na daw na aw zong tha daw zong na daw na ruang rai zong hi tha bak lai nu ah cun a za bak min a si mi chon dia daw na thiang nu le pa zong hi na dawt na na pan na koi kom ro chan cingla do na in bo chan khi fa bu zong a bo chan min a si si man se lo an tia cun kal tak diam ma nu le ta ha ngai ti lo de Vanla nih an chimmi vialte kha na zal na sanh lai i sihmanhsehlaw ti hnu sihmanhsehlaw ti hnu cun kalnak bang zeicahtiah mah sihmanhsehlaw timi biafang i hnulei a ra dingmi kha cu a dang si cang. Aa khat komi cu hohmanh nih a si nate in ti cu an chim bal lo cu. Aa khat komi cu sihmanhsehlaw ti an chim bal lo cu hmasa i a ummi he aa khat bak lomi a dang kan chim cang lai kan ti ahcun sihmanhsehlaw kan ti kha cu si kan thin a hung tuk ko ti ahcun kan thinphang tuk sihmanhsehlaw ti cu kan thaw ne sawk cu sihmanhsehlaw nih tu lei a lehpi ko Junior hnangammi cu sihmanhsehlaw a dang pakhat nih khan a ti. A dang pakhat kha hodah a si lo misual pa ṭhiamṭhiam a si. A chiakhat Baibal nih cun a dang misual pa pakhat nih cun ti a letmi an um ko. Leh khawh si fawn ko. A dang pakhat kha ahodah a si lo Jesuh pawng i thai vemi misual pa pakhat si. A kehlei a kehlei pa maw orhlei pa kan thei lo. Zeitluk Baibal thiam lo nih an thei leh lo. Asinain a fiangmi cu a dang pakhat. Cu a dang pakhat nih cun ti a dang pakhat nih khan a bawhchiat i a ti. Hodah bawhchiat? A hawipa kha bawhchiat. A hawipa a bawhchiat. A fir ko. Mi kan mawhchiat tikah a hmaanmi pa kha zeitin hmanh ah kan mawhchiat bal lo. A dikmi nu kha zeitin hmanh ah kan mawhchiat bal lo. A ditok in kan chim a si ahcun a hmaan lo, a hmaan ko zongah a hmaan lo tiah kan ruah tik lawng kan mawhchiat ko zung. A pal tiah, a pal lo hmanh ah a pal tiah kan ruah tik lawng kan mawhchiat ko zung. Le hika fiomi kha a hawipa kha a mawhchiat. Zei ruangah? Zei ruangah mawhchiat khawh? Mah a hawipa kha a palh cang timi hi a dang pakhat nih a theihnak um ti kha fiang. A hngalhnak um ti a fiang. A hawipa nih a hngalhnak a um lo ahcun a palh le palh lo a thei lai lo a palh le palh lo a theih lo ahcun a bawhchiat awk zeihmanh um lai lo a bawhchiatmi nih hin a langhtermi cu ka hawipa a pal cikcek cang ti kha fiang in khan ka fiang lehchimi cu sihmanhsehlaw dang pakhat nih khan a mawhchiat i pathian na tih lo maw Misualpa nih cun misualpa kha Pathian na ṭih lo maw tiah a ti. A theih lo caah khan a halmi si lo, Pathian a ṭih lo ning kha a fian caah khan a hei chim a si ko. Zan hi hna ceilap te kan ei ta cu kan nih hi. Nan ei cio ko le tiah kan ruah. Nan ceih ceih le phun dang ma si seh law. kan ei ta atu ah khin ka paw tam tuk tia chim ning law biakpi nu nih khin masipa zanriah kan ei ta se lo maw ti a ka hal mi kha a lungfial lo caah hal mi si bal lo tunai kha zanriah kan ei ta ka lo maw ti a ka ti mi kha ei le ei lo kha a fial lo caah ti mi si lo Tunai i rawl ka ei ko mi kha ka bawṭam ka ti caah khan zetin na bawṭam kho tunai bin ei ko kha ti i chim duh mi kha hal phun a chim mi si. Pathian na ṭih lo maw ti kha mah pa kha misual pa kha Pathian na ṭih na ṭih lo kha a hawipa nih a fian lo caah khan ka fianter seh ti a hal mi si lo. Laimi Khrihfa upa cheukhat nih Baibal an hal i zeitindah a phi te lai? Ka ruah ningin a phi lai maw? Phi lo. Ka phi ka duh ningin a phit lo ahcun a si lo ka ti lai i ka duh ningin a phit ahcun a si ka ti lai ti phun hi halmi phun si lo. Pathian a ṭih lo ning kha a lung fian cangka a ṭih a si. Zeiruangah Pathian ṭih lo Pathian a um? Jesuh nihsawh le Pathian ṭih lo kha zeidang pehtlaihnak a ngei. Cuti a si. Zeitindah Jesuh a nihsawhmi kha zeiruangah a hawipa misual pa nih Pathian ṭih loah a ruahmi kha zeiruangah a si? Zeiruk a si mi? Jesuh nihsawh thantham cu an nihsawh cio ko cu. Ka nawh ṭhan lai, Judah biaknak hruaitu hna nih Jesuh an nihsawh bak. Matha thawngṭha kul le sarih, sawmthum pakul ka rel u, sawmli pahnih tiang. Rom cu ya ralkap hna nih mi sawh kha mi sawh ko hna seh. Judah biaknak Pathian miphun Pathian thimmi Israel miphun a thimmi miphun hna nih thimtu Pathian an biaknak Judah biaknak a hruaitu tlangbawi hna phungbia cawnpiaktu hna nih Jesuh kha an sawh i Messiah cu ka si lo maw? Vaidamtar lo chungin tu law kan in hmuh lai pei kan in zumh lai cu. Tuanah zahau pa kong ka chim ding in chim ahcun mah tlangbawi vialte ka ha kha thlan tak le si duh an si ti khin um hoi cu. Kan in hmuh lai pei kan in zumh lai cu. Lai hok te si ka. Lai mi nih mit huk kut to tin kan uar tuk ve.

Mithmuh kut tawp timi tetti Kawl hoi kan i hlan ahcun let tweet practical pragmatic let tweet taktak a taktak mithmuh kut tawp ti hi kan ti hi a sual lomi cu a si nain ral in a hau ngaingaimi tampi in Mithmuh khawh, kutdongh khawh dingin sibawi bantukin um a fawite. Sibawi taktak si tu kha kan nun a herhmi si. Mithmuh khawh ding ahcun sibawi bantukin um khawh si. Kut in tlaih khawh ding ahcun sibawi bantukin um khawh si. Sibawi sinak i a herhnak cu mit in hmuh khawhnak sibawi lawh khi si lo. Kut in tongh khawhnak, kut in tlaih khawhmi sibawi he lo kha si lo. A zawmi damter khawh tu kha sibawi sinak a si. Khrihfa kan sinak ah minhu kuttongh kha Bawipa nih a hmanmi tehti a si tawn nain a hram tatak le a muru kha minhu kuttongh a si bal. A si bal. Jesuh nihsawh zomhtaih zei rel lo kha tlang bawi hna nih an ti cu kan in hmuh lai pei kan in zum lai cu. Cucu si Paul nih kannih cu hmuhnak in a kanmi kan si lo, zumhnak in a kanmi kan si. Zeidah lo? Hika zawte ah vawlei biaknak tampi nih Judah biaknak lila nih hruaitu tampi lila nih mifim tampi lila nih hmuhnak in zumh an i tim ti kha fiang. Biatak in ka chim a si ahcun zumhnak in hmuh dingmi thil kha hmuhnak in zumh kan i tim tikah zeitik paoh a ṭhet peng si, zeitik paoh a tlolh peng si. Zumhnak in hngalh dingmi kha hngalhnak in zumh kan i tim. Zumhnak in hmuh dingmi kha hmuhnak in zumh kan i tim. A si dingmi te khi a lo nain lam a bial ṭhan lengmang. Lam a bial ṭhan lengmang. A fiangmi cu Jesuh zomhtaih le Jesuh nihsawh hi Pathian ṭih lo a si ti kha hi misual pa nih a fiang ti cu kan chim khawh. Pathian na ṭih lo maw tiah cun a fiang. Hika ah hin cun biakhiahnak aa khatmi te ah kan um. Sihmanhsehlaw Sihmanhsehlaw kannih ca i biakhiahnak an tuahmi cu a hmaanmi a si, zeicahtiah kan tuahmi ruangah kan hmuh awk a simi kha kan hmuh. Hi pa hi misual pa hi a fiangmi theihmi ka nei, a fiangmi hngalhmi ka nei ti ka fiang. A pakhatnak ah a hawipa a palh timi kha a fiang. Zeiruangah a palh lomi thil hngalhmi a deng ti a fiang. A pahnihnak ah Jesuh nihsawh cu Pathian ṭihzah lo ti kha a fiang. Zeicahtiah Jesuh nihsawh le Pathian ṭihzah lo hi aa pehtlaimi thil a si ti kha fiang tein a hngalh. A pathumnak ah kan tuahmi ruang i kan tuar awk a simi kha kan tuarmi si ko tiah amah nun ai fiang. Pathian mi nih a nun ai fiang. Ka not lai, ka chim sual mi si lo, Pathian mi nih a nun ai fiang. Minung le minung kan i tahchunh paoh ahcun zeitik hmanh a kan fiang lo. Kami pumpuar mi hna sinah, pawpuar mi hna sinah kan um ve ahcun, bei body fit pa mi hi kan lo. a body fit taktakmi aa dawhmi hna sinah kan um hoi ahcun a rawkmi hi kan lo hoi minak em em hna sinah kan um hoi ahcun a gopah min kan lo cawk mingo taktak na mirang taktak hna sinah kan um ahcun kan na ve hoi ning hi a zei khi na kan si tik har ngai ngai Mi niam tete sin kan um ahcun kan zapa kan ruang lai i a sang pa cu a sang pipi hna sin kan phak ve ahcun niam tete kan so hai zei kan si ti hi vawlei cung minung kan i tah chunh chungah ho ka si zei te ka lo ti hi khan a si bal lo A thiangmi Pathian nun kan i hrawm tikah zeitluk dah a thiang lomi le a sualmi kan si kha a fiang khun. Dawtnak a simi Pathian he nun kan i hrawm tikah zeitluk in dah dawtnak a chambaumi kan si kha a fiang. Duh a duhmi, a fimmi thlarau cio Pathian he in kan i hrawm tikah zeitluk in dah khua a ruat kho lomi le thaizing kong hman a thei lomi kan si kha a fiang khun. Bawipa Pathian he nun i hrawmnak ah nun i siarnak a um. Bawipa Pathian hnenut i hrawmnak ah nun i fiannak um. Zeicaah kan tuan timi kha a nun ai fian caah hi pa hi Khrih a nun nih a theih i a fial ti kha dusa dusa tein a fial thluahmah tiah kan chim khawh. Lehchim ri nih cu sihmanhsehlaw a ni hi cu ṭhat lonak zeihmanh a tuah lo tiah a ti. Jesuh zultu pa zong si lo. Jesuh chimmi vialte a raitu pa si hlei lo. Jesuh tuahmi vialte a zohtu pa si hlei lo. Zeitindah Jesuh nih sualnak pakhat hmanh a tuah lo timi a chim khawh. Jesuh nih tuahmi vialte a hmuhmi pa si hlei lo. Jesuh nih chimmi vialte a ngaitu pa si hlei lo. Zeitindah Jesuh sualnak a ngei lo ti a chim khawh. Jesuh nih zeidah a tuah timi a theih ti ruang a si lo. Jesuh nih zeidah a chim timi a hngalh ti ruang a si lo. Jesuh hodah a si ti a nun i a hngalh caah a chim khawhmi a si. Jesuh hodah a si timi a nun i a chim khawh caah hi pa hi sualnak pakhat hmanh um lo, sualnak pakhat hmanh a tuah lo. Cu a hngalhnak cu a fiang ko. Jesuh cu aa thawh i, Jesuh, Siangpahrang i na rat tikah ka hrin te hlah, tiah a ti. Mifim bia a lo lo. Mi tampi nih an zoh lai i Jesuh dong cu vailamtahnak cung an thlai, misual pahnih an thlai ve. Misual pa pakhat cu ding hal ngaingai, Jesuh dong an ihsawh, zei rel lo tihin a thi lai tiang khin lungkhawng dingding hal in um na khatalei pa cu a hawipa tu kha a bawhchiat i a sinak kha a chim a chimmi kha a fiantertu a si a chimmi cu Jesuh siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka philh te hlah Kan mit hna hi cuanter ko si. Vailam tuahnak cu kan mi pahnih pathum a rauh hlan ah an dihlak te phum ding si. Rom tuya nih a thahmi hna vailam tuahnak cu a tar cangmi kha a tuya nih a zaangfah ṭhan i an thlah ṭhan ti bantuk um bal lo. an chim kho tuk i an luat ṭhan ti bantuk a um lo Khartar lei ahcun hlan lio ahcun mah lio ah khin Faron pathum hna um ve selaw a luat ko lai tiah capo i an i ti nak hi cu um ko capo si maka a luat hlei lai lo Faron nan um sual si lo maka ngaihchiat ni zong si lai lo lunglawm ni zong si hlai si hlei lai lo i capo nak kha va si ko i He cabuah ka chim ve mi cu Karawn pathum cu cim hlah an khuapi an rat awg an rual ve lai lo. Rom cu ya pi nih vailam tlahnak cung i tar cia mi zeitik hmanh a ruat bal lo. Tha tete phung hrimhrim. Annih hrimhrim cu tlawmpal ah mi a tla lai i ni salin i lut ding si cang. Judah nih tuak ding ah zan ah si lo atu kan hmanmi caan khi si lo, let in caan tuat ding si lo, Judah tuat dingah ni a tla pang ahcun ni thar a tho. Ning a ni ni a tla lai i zan te a tho lai i ulh ding si thian ni si Allah lo ni tla hlan bangah mah misual tia an khangmi hna pathum kha Jesuh le misual pahnih kha phum ding si chimtu mi cu a rauh hlan te ah ni tlang hlan ah thah i vawlei ah phum dingmi Jesuh kha aa thawh i Jesuh siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka philh te hlah. Mi tampi nih an ruah ko lai ti na ruahmi cu e mah pa kha a molh cang kha a rauh hlan a thi zong lai. A pawng i an thlaimi pa Jesuh kha siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka philh te hlah ti cu molh ti a si. Minung fimnak in kan tuam a si ahcun molhnak si. mifim bia hrimhrim si lo a thi dengmangmi vailam tahnak cung a thlaimi pa Romcuya nih misual pa an ti Judah mi biaknak hruaitu hna nih misual pa an ti Jerusalem khuami vialte nih misual pa an timi pa kha siangpahrang in a rat ṭhan tikah ka phit te hlah timi bia hi mifim bia a lo hrimhrim lo

Kan herhmi cu fim tuk ka si, fim dawh ka si leo lo. Nan kan uarmi cu fim dawh ka si. Siangpahrang na rat ṭhan tikah ka philh te hlah. Zei ruangah chim khawh? Jesuh cu siangpahrang a si ti an um i a hmaan caah chim khawh mi si. Pathian hmanh si, Jesuh Khrih hmanh si, nunremhtu hmanh si, amah cu misual pa si. Amah cu misual si. Asinain cu misual funtertu nunremtu Pathian Bawipa Jesuh siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka philh te hlah. Cucu si pawl nih Korin kuatnindah kan lei ni caan chungah hi bantuk bia hi Pathian thlarau hruaimi hna lawng nih an chim khawh timi kha Paul nih a tarmi um. Korin khuakhat kan lei ni caan chungah Cucaah cun Pathian Thlarau i a hruaimi hna nih cun Jesuh cu chiat ko seh an ti kho bal lo i Thiang Thlarau i a hruaimi hna dah ti lo ahcun Jesuh cu Bawi a si an ti kho bal pek lo. Jesuh cu Bawi a si tiah kan ti kho bal pek lo. Pathian thlarau hruaimi hna dah ti lo cun an nun taktak hi Jesuh cu bawi a si ti an ti kho bal. An ti kho bal lo. Cucu si Peter nih Jesuh kha nau cu Messiah na si tiah a ti tikah Jesuh nih Zohan fapa Simon mi van ṭha na si. Atu na chimmi bia hi vawlei minung sin i a rami bia si lo, vancung ka Pa, Pathian nih an pekmi si. Hi bia hi Pathian sinin a rami bia si. Jesuh cu Bawi a si timi hi Pathian sinin a rami bia si. Jesuh cu siangpahrang si timi kha Pathian sinin a rami bia si. Hi misual pa nih hin vailamtahnak cungin an tarmi pa Jesuh kha hi vailamtahnak cungin thahnak nih a tei lai lo i a tho ṭhan lai i a rauh hlanah vawlei cungah mi lungthin chungah ram a ser dingmi Pathian fapa siangpahrang a si ti kha fiang tein a hngalh caah Jesuh siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka him te hlah. Pathian hngalhnak hi na remhmi nunin a thawk lo. Nun remtu Pathian amah hngalhnak thawng in a thawkmi si. Amah le nun nan i hlawmnak in a thawkmi si. Caan tampi ah kan lam a kan hruaitu kha amah Pathian si. Bawipa nih a dingmi kha nan duh khawh nakhnga le nan tuah khawh nakhnga nan chungah rian a ṭuantu kha amah Pathian si tiah Filipi cakuat dal hnih changlei thum Filipi cakuat dal hnih changlei thum Bawipa tinhmi kha nan tuah khawh nakhnga le tuah duhnak lungthin nan neih khawh nakhnga nan chungah rian a ṭuantu kha amah Pathian si. Rin a ṭuantu Pathian si, nun a remtu Pathian si. Remmi nun a biapi, cu nakin a biapi deuhmi cu nun remtu kha kan nun ah a biapi. Mi hmuh khawh lonak tampi ah, mi theih khawh lonak tampi ah, vawlei cungah Laimi khua kan sa tikah Mi hmuhnak i kan nun kan i remh kha a ṭha tukmi si ko. Cunakin a biapi deuhmi cu nunremtu kan nunnak hmun le kha a biapi chinchin. Abraham kha Pathian nih a auh i, Abraham, na rang le na rualchan le na pa inn kha chuahtak hna law kan hmuhsak laimi ram ah kal tuah. Tefa tampi kan pek lai i miphun nganpi an cang lai. Abraham fian. Abraham zei a si ruangah fian mi si nei lo. Abraham kan ti le cak lai zumnak i pa kan ti Abraham kong chim pawa David kong chim pawa a pathian le sinak lawng lawng kan chim a palh lo nak in tlam a tling lo an minung sinak a um ve ko. Abraham hi mi bantuk si ko, mi sawsawh si ve ko, mi langmi si ko, mi cungcuang, mi hleice, mi lansar a si hlei lo. Mi sawsawh si ve. Zeicah mi sawsawh tiah ka ti khawh ti ahcun thi a ṭih paoh a nupi hmanh kha ka nupi si lo a ti pengmi pa si cu kha bantuk kha mi hlei ci a si dek a si ko lo lai nu ho hmanh an duh lo lai nu ho hmanh nih kha bantuk fa kha an duh lai lo lai pa zong nih kan nih kan far caah cun kan duh bal lai lo nungak tam deuh paoh le ka nupi si ti a chim ngam ṭung loin ka pa far a diang i ka ni si hei ti bantuk cu ṭan mi kan tam deuh paoh e zei ti maw um paoh ahhin a nu le ka nu hi unau chuak khat an si hei ti bantuk cu ṭan maw ka nupi si ṭung ti ṭung lo Abraham kha Faro siangpahrang tlaih na khi a thi tikah ka nupi si lo ka farnu si a ti an phun in zong ahcun a far dun si ko a ṭhit hnu ahcun far dun si lo cu te nupi nu nutu hna nih nan hei ruah kha nan thei ko nan pale hna nih khin mi sinah ka siang in kai ti mi si ti hna zong nan tu lai lo cu hna na cun siang kai ti zong cu nan rak si ve ko lai cu mah kha cu nan i um hna ka si aw nan i um duh nain fa pahnih pathum hna ngeih hnu i ka chan ka siang kai pi ti hro ka tu na duh bal lo cu a farnu ti kha a palh lo mi a lo nan a si ti lo cu a nupi si cu zei ruang ah tlai na khi na tha a ti pa ka nupi si lo ti ko cu a ti ruang ah ta ko faro siang parau pa nih laksong tampi a pe ki salnu hna pek hna kalo hna tampi tu hna tampi a pek hna laksau tampi a pek i faro nih thin aa tim i a donghnak ah cun a si lo ti kha theih ṭhan i faro nih zei ruangah ti khan ka tuah he lak ṭhan a nupi a khirh ṭhan i a laksawng cu a khirh lo kha kha laimi khrihfa cheukhat nih an chim hoi i kan theology a ṭhat ve lo ning kha Laimi Khrihfa cheukhat nih Pathian tu hna cu li an chim zong ah sodan ti hmuh si ko. A nupi cu Faro nih a pek ṭhan ko nain a laksawng khi cu a chu ti lo. Pathian fate hi cu li kan chim bu te zong in laksawng dam ti pek kan si. A si ngaimi khi lo cu. Mah laksawng a khimh lomi salnu ruangah Abraham hmailei tiah zeitluk a lungkuai timi kha mi nih kan tuah. Kan theology, kan theology hi kan Pathian bia hi a cheuau tete si. A hram tete kan chim thut, a dong tete kan chim thut. Mah laksawng hmuhmi salnu kha dawk aw. Abraham nu kuaitertu Ismail nu a cang kha Pathian nih kan pek lai timi cu minung nih an tuah cu Sarah zong cu fa a nei lo tikah Pathian biakam kha a zum cawk ve lo cu si lai cu fa neih khawhnak a kein mah ka nei lo si kaw Pathian nih cun Abraham kha fa tampi kan pek lai bia bia a kam si kaw

Caan tampi ah Laimi nih minung kan i tel lo ahcun kan ti. Nan chungah kan chungah kan nunnak ah Pathian aa tel tu kha ka pi nangmah naa tel le tel lo kha ka hman hna si lem lo. Kan nih cu caan tampi ah kan nunnak ah Bawipa aa tel lo i Bawipa program kan mah tu hi vai tel kan i tim ter. A caan caan ka i tim ya. Sarah nih Pathian biakam a tlin khawhnak ding caah nih cun a salnu kha a iter ko hrim. Sarah fialmi cu mah laksawng kha a nupi a lak ṭhan ahcun mah laksawng kha a hlan lomi laksawng tiah khim sehlaw mah lungkuainak kha Abraham nun a phan lai lo. Abraham a lungkuai diknak le a lungfah diknak kha kan si. Tiah a chim i laksawng a duh ruangah si lo thi a dih ruangah a thi. Faro siangpahrang hi cu tlawmpal a khul a nu a khul a khul a nuar kan ti lai cu. Genesis leili Genesis leili kan zoh tikah Abimelek siangpahrang pa sinah an phan hoi i ka nupi si lo ka farnu si a ti hoi cu. Thi a thi poah kan duhmi si lo ti. Tlai a thi poah kan duhmi si lo ti. A bing le siangpahrang pa khi cu tlawmpal vai a kut a ram ba mi hi lo. Bible caan um tuni kan zoh tikah vai kut ke rang nawn ke lo. Ki caan tampi khi a pe oha lo cu. Vai siangpahrang luak hin vai tuah colh bakha siangpahrang a dupi ah khan laan colh bak aa tim i e khei hi ti cun a si kho lai te tiah Pathian nih tlang a tlang hna i Abraham cu ral sia tuk cang e cu ti lo tikah cun Pathian nih tlang a tlang i Abimelek aa let ṭhan Sindum nih cu thi a ṭih tikah a nupi hmanh ka nupi si lo tiah a ti ve tawnmi pa kha Abraham si. Mi lakah chungchuangmi pa si hlei lo, mi lakah ralṭha bik pa si hlei lo, asinain Bawipa nih a thimmi pa a si. Bawipa biakam cu a zum, a fialmi cu a tuah. Abraham, na ram le na rualchan kha kaltak hna, chuahtak hna, kan hmuhsak laimi ram ah kal tuah. Hika i biafang te kan zoh tikah kal tuah timi imperative fialnak kha kal hmasa ding a si. Ram kha hmuhsak hnu ah kal ding a si lo, kal hnu ah hmuhsak ding a si. Hihi kanan ram na hmu maw hu, mah lam khin na hmu maw hu, mah kha zun law kha ram ah kal tuah a fial lo. Kan hmuhsak laimi ram ah kal tuah, kal ding kha pakhatnak hmuhsak ding kha a ka bina. Zumhnak in hmu timi kha cucu si. Nan Abraham aa thawh. A palinak Genesis hlei hi caang linak kan rel tikah Abraham aa thawh bak le a kal. Abraham a kal tikah a kalnak dingmi lam ai fian caah a kalmi si lo. A phaknak dingmi ram a hmuh cia ruangah a va kal si hlei lo. Kaltertu Pathian aa fian caah a kal mi si. Biakamtu Pathian aa fio, a biakam a sum. Zeicahtiah fialtu Pathian a fio, biakamtu Pathian a fio. a kalnak ning ram a fiang lo kaltertu a fial kan nun ah si kan nun ah si thaizing kan kalnak ning hi kan fian kha a biapi bik a si lo thaizing kong ah a kan kalpitu ning nihin ah a kan kalpitu pathian nihin ah fiang tein kan hngalhtu kha a biapi Kan nun ai reng kha a biapi lo ka ti lo a biapi. Cu nakin a biapi deuhmi cu nun remtu kan nun ah hmun a neih kha a biapi deuh. Lamhruaitu nih hmun ah kan nun ah hmun a neih kha a biapi deuh. Hi misual pa kha Jesuh nih a ti. Jesuh nih a ti, nihin ah keimah sinah paradis ah nung lai. Church Council in kan duh lo ti zong hngalh ti lo. Kanmah Khrihfabu pom ning he a kaih lo anih cu hela tla se a ngah lo. Hi misual pa hi aa ngaichih nak lo a si hlei lo hi ka zong te nih. sual aa chiamnak a si hlei lo Jesuh nih kan ngaih thiam na tinak pakhat hmanh um lo ka ngai thiam na tinak a um hlei lo khat lei kan chim a si ahcun Jesuh hodah si ti a phuannak nih hin amah hodah a si timi a lang ve Jesuh hodah si timi a phuannak thawng in amah hodah a si timi a lang ve Siangpahrang in na ra ṭhan tikah ka tlin te hlah. Jesuh cu siangpahrang a si ti kha fiang tein na hngalh. An um nih hngalh a thi cuahmah mi vawleicung le Judah biaknak ah Rom mifim hna nih a thi cang lai a timi Judah biaknak hruaitu hna nih a thi cang lai a timi misualpa a thi cang lai a dih cang Messiah ka si a timi cu a dih cang tiah an timi pa kha hi misual pa nih siangpahrang in na rat ṭhan tikah ka pim te hlah. Kan nunnak ah fim i cuh hlah u sih. Hruh zong i cuh hlah u sih. Sing zong i cuh hlah u sih. Cunakin Bawipa Pathian kan nun i a hngal i kan nun kha hi misual pa nakin kan nun a ṭha deuh zongah Bawipa kan nunah phun nei seh hi misual pa bantukin kan nun a si zongah Bawipa kan nun kan nunah phun nei seh zeicahtiah kan nun hram kan thoknak dingmi hi nun remnak in thok ding kan si lo reptu nun remtu in thok ding tu kan si Bawipa Pathian hodah a si timi nun nih hngalhnak hi Pathian mi kan sinak le zumhnak lam kan timi cu si. Phaisa te zongah zumhnak lam ti kan pek than te lai. Kan dihlak kar tu kan i thlawchuahnak kan pekpiak ko seh.